די גמרא זאגט אין מסכת ברכות לילא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים אלול איז ימי שמחה ורצון די צייט וואס די רבונו של עולם שטרעקט אויס זיינע צוויי הענט צו אונז, עס איז די העכסטע צייטן אין יאר וואס א מענטש קען מקורב ווערן צום אייבערשטן, איינגעפירט אין די וועלט אלול, פחד עצום, פון די אנדערע זייט שרייט רבי ישראל סאלאנטער, מה הרחמים והרצון, ווי קען די צוויי זאכן גיין צוזאמען, אבער די אמת איז אז ביידע זענען גערעכט, משל למה הדבר דומה, צו א קעניג, א גרויסער מושל וואס וויל געבן פאר זיינע מענטשן, ער וויל ווייזן זיין גרויסקייט און ער וויל אויסטיילן פאר זיינע מענטשן גרויסע מתנות, וועלט ער אויס די טאג וואס ער איז אויסגעוועלט געווארן פאר'ן מלך, און דעמאלטס געבט ער א כריז צו אלעמען, ווער ס'וויל קען קומען. פארשטייט זיך מ'קומט פון די גאנצע פון די גאנצן לאנד, אלע סארטן קומען, מ'קומט צום קעניג, ווער ס'איז נישט געוואוינט צום קעניג קומט מיט א פחד, ווער ס'קען נישט דעם קעניג, ס'איז דא צוויי סארט מענטשן, ס'איז דא איין מענטש, איין סארט מענטש וואס. וואס ער האט אסאך חכמות, און ער הייבט אן אריינצוטראכטן, איך גיי איך דארף גיין צום קעניג, ס'איז ס'איז גאר א ס'איז גאר א שווערע מעשה, דער קעניג ווייסט, ער האט גאר א גרויסע יכולת, און ער האט מיליטערס לייט, און ס'איז א סכנה, און ס'איז א פחד נורא, און ער הייבט אן צו טראכטן ווי אזוי ער וועט קומען, און ער קומט, און ער קומט יא, ער וועט יא גיין, אפשר גייט ער בכלל נישט, און ער גייט ממש צוביסלעכווייז, און ביז ער קומט אן מיט אזא פחד, ער קומט אריין ביים קעניג, באקומט גאר, כמעט באקומט ער גארנישט, ער שעמט זיך. אבער א פשוט'ער תמימות'דיגער מענטש, ער הערט אז מ'קען גיין אריינגיין צום קעניג גייט ער מיט א רצון מיט א שמחה, אה דער קעניג רופט אונז, אה ענדליך, גייט ער מיט א שמחה, ער לויפט, ער לויפט, ער קומט אן דער ערשטער, ער גייט אריין, מ'פרעגט אים וואס ווילסטו דא? וואס הייסט וואס איך וויל? דער קעניג האט גערופן, ווער ביסטו? דו ביסט מיט צוריסענע קליידער, א פשוט'ער מענטש, זאגט ער, איך בין פון די אנשי המלך, איך בין אויכעט אין דעם לאנד וואס דער מלך דער נאמען פונעם מלך נקרא על שמו, איך איך שעם מיך נישט, איך דער קעניג האט מיך גערופן, אזוי, מען זעט די תמימות'דיגקייט פונעם מענטש, נעמט מען אים אריין, קום אריין, קענסט אריינגיין, דער קעניג פרעגט אים וואס וויל ער, און ער הייבט אן רעדן בתמימות, יא, איך איך איך שעץ דיך זייער שטארק, און דיין דיין נאמען גייט מסוף העולם עד סופו, אונז וואוימער טאקע גאר ווייט פון דיר, אונז זעמער זייער דערווייטערט פון דיר, אבער דיין נאמען קומט אן אפילו ביז וואו איך וואוין, איך וואוין אזוי ווייט, איך בין א פשוט'ער מענטש, איך האב דיך אזוי ליב, איך, מיין גאנצע משפחה, מען רעדט שוין א פאר וואכן ארום אז מען קען קומען צום מלך און דער מלך רעדט רופן. דער קעניג הערט די סארט ווערטער, זאגט ער איך האב מער הנאה פון די תמימות'דיגע ווערטער פון דער פשוט'ער מענטש ווי די אלע שרים ועבדים וואס גרייטן זיך צו גרויסע שיינע דרשות וויאזוי צו רעדן, אלץ איז אנגעגרייט און אלץ איז נישט, ס'קומט נישט פון הארץ, איך האב ליב די תמימות'דיגע ווערטער וואס קומט ארויס פון הארץ, ער רעדט מיט אזא תמימות'דיגקייט אים וויל איך האבן. דער נמשל איז גאנץ פשוט. אונז כלל ישראל, מען קומט אן די ימי אלול, מען גייט יעצט מיט די ימי אלול די דרייסיג טאג, חזל זאגן דרייסיג טאג פאר יעדן יום טוב איז משה רבינו האט מסכם געווען צו לערנען די הלכות פון פון יעדן יום טוב, ס'איז דא א יום טוב א מורא'דיגע יום טוב ס'הייסט ראש השנה, ס'איז די שענסטע טאג אין יאר, ס'איז די יום טוב פונעם אייבערשטן אליינס, ס'איז דא ימים טובים, וואס איז סוכות, כלל ישראל איז ארויסגעגאנגען פון מצרים, פסח, שביעות, אלץ איז גוט און פיין, אבער עס איז דא א יום טוב, וואס די טאג וואס דער אייבערשטער'ס מלוכה ווערט נתגלה אויף דער וועלט פון יאר צו יאר, איז דארף מען דרייסיג טאג פריער, שוין פון אלול, פון ראש חודש אלול הייבט מען שוין אן צו זיך צוצוגרייטן צום גרויסן טאג, יעדן טאג גרייט מען זיך צו צו מגלה זיין מלכותו יתברך אויף דער וועלט, פאר זיך אליין, א מענטש זאל וויסן אז דער אייבערשטער איז מלך. איז פון איין זייט איז דא א צד צו האבן א פחד, פחד דער אדר דארף פאלן אויף א מענטש, טאקע אזוי, ווי גייסטו צו צום מלך, די ביסל פחד מוז זיין, יעדער מענטש מוז האבן א פחד, ווייל ווען אפילו א פשוט'ער תמימות'דיגער מענטש גייט צו צום קעניג האט ער אביסל פחד, נאר ער איז זיך מתגבר אויפן פחד, די ביסל פחד וואס א מענטש ברויך צו האבן, ס'איז גאר א וויכטיגע זאך. און דאס איז די גאנצע כח פון א מענטש, אבער צוצוגיין קחי עמכם דברי, און דער אייבערשטער זאגט נעמטס מיט מיט אייך ווערטער, פשוטע תמימות'דיגע ווערטער, מ'דארף צוגיין צום מלך מיט א תמימות'דיגקייט און זאגן רבונו של עולם כ'האב דיר ליב, איי ווער בין איך, איך בין טאקע גארנישט, איך בין גארנישט אקעגן דיר, אבער דיין נאמען, איך בין אונטער דיין נאמען, איך הייס ישראל, איך בין א איד, איך בין אונטער דיין ממשלה, אונטער דיין אויפזיכט, דו קוקסט אויף מיר פֿיר און צוואַנציק שעה, און איך לאז מעלדן אין מיין שטוב, מיט מיינע קינדער, צו מיין משפחה מיטגלידער, לאז איך א גאנצע צייט מעלדן אז ס'איז דא א באשעפער. דאס איז מיין נאמען, דאס בין איך. איך האב טאקע נישט קיין שום ערך, איך בין נישט קיין שר, איך בין נישט קיין מלך, איך האב גארנישט. כ'האב טאקע גארנישט, אבער כ'האב אפאר קליינטשיגע זאכן, גאר קליינע זאכן, איך זאג פאר מיינע קינדער יעדע נאכט אז ס'דא א באשעפער, שמע ישראל רוף איך אויס יעדע נאכט, און יעדן אינדערפרי, כ'האב טאקע גארנישט. דאס קען מען יעצט פארשטיין, ס'דא א אינטערעסאנטע גמרא אין ברכות דף ד, זאגט די גמרא, לילא האמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים, מיר האבן אזא שיינע תהילים'ל פון דוד המלך אונזער גרויסער קעניג, און מיר ווייסן נישט וואס וואס די תהילים פארמאגט, מען זעט אמאל א תהילים'ל, מען זעט פשוט'ע ווערטער, לילא האמנתי לראות בטוב השם, ווייסט מען דען וואס אין יעדע ווארט ליגט, אין יעדע ווארט ליגט אוצרות די גמרא איז אונז אביסל מגלה אונז, ס'איז דא סודות התורה אין זוהר הקדוש גרויסע סודות, און ס'איז דא סודות וואס נאר לעתיד לבא וועט נתגלה ווערן, יעדע ווארט וואס דוד המלך האט געזאגט, מיר ווייסן נישט, די תהלים, די אמת'ע טיפע תהלים פון דוד המלך האבן מיר נישט, מיר האבן ראשי פרקים פון די תהלים פון דוד המלך, מען קען זען די גמרות זענען פיל, מדרשות חזל זענען אנגעפילט, נאר אז די תהלים איז נאר ראשי פרקים פון דוד המלך, די גמרא נעמט איין שטיקל, איין פסוק פון דוד המלך און ס'איז דא אויף דעם. אזויפיל פירושים וואס דוד המלך האט געזאגט צום אייבערשטן, למשל מיר האבן דעם מזמור לדוד שמרו נפשי כי חסיד אני, אזא מזמור אין תהלים שטייט, ס'איז דא א גאנצע מחלוקת אין דעם מזמור וואס דוד האט געזאגט פונקטליך פארן אייבערשטן, די גמרא זאגט דא אז דוד המלך האט זיך מספר געווען פארן אייבערשטן רבונו של עולם, ס'שטייט נישט אין תהלים די זאכן, אבער ס'איז מרומז אין תהלים, שמרו נפשי היט מיך אפ כי חסיד אני, מער שטייט נישט. אבער חזל האבן געוואוסט די עומק המחשבה פון דוד המלך, זיי האבן געוואוסט ברוח הקודש וואס דוד המלך האט געזאגט פארן אייבערשטן, רבונו של עולם, לא חסד אני, שכל מלכי מזרח ומערב ישנים עד שלש שעות, ואני חצות לילה אקים להודות לך. קודם כל ס'איז א וואונדערליכע גמרא, דוד המלך קומט זאגן פארן אייבערשטן, איך שטיי אויף יעדן אינדערפרי פארטאגס, מ'רעדט דא פון דוד המלך, די גרויסע קעניג אז דאס קומט ער זאגן פארן אייבערשטן, איך שטיי, זאלסט וויסן, איך שטיי אויף יעדן טאג פארטאגס, איך בין נישט קיין צדיק? דאס מיינט א צדיק, א מענטש שטייט אויף פארטאגס? און דאס איז געווען דער דער שבח פון דוד המלך אז ער שטייט אויף יעדן און דער גאר פרי מער פון אלע, אבער דער אמת איז ס'ליפט זייער א טיפע זאך פאר אונז א מוסר השכל, יא! א מענטש דארף צוגיין צום אייבערשטן מיט א תמימות'דיגקייט און זאגן, רבונו של עולם, יא! איך בין א חסיד! איך בין א אמת'ער חסיד! וואס? איך ווייס נישט וואס, פשוט'ע זאכן וואס איך קען מאכן זאג איך דיר דעם אייבערשטן, איך רעד מיך אויס פאר דיר ווי א קינד, יעצט קומט אן אלול, לאמיך דיר זאגן, איך שטיי אויף אינדערפרי פארטאגס יעדן טאג זאגן סליחות אלול טעג, ס'איז דא אידן וואס זאגן שוין פון ראש חודש סליחות אלול, ס'ווערט געברענגט אין הלכה, פערציג טעג פאר מתן תורה. אידן וואס דא אידן וואס זאגן א וואך פאר פאר ראש השנה יעדער איינער נערה נערה פשוטה גייט דוד המלך צו צום אייבערשטן ער זאגט איך שטיי אויף יעדן טאג סליחות יעדן יעדע נאכט כל מלכי המזרח ומערב שלאפן גוט שלאפן זיך גוט אויס אין בעט און איך פארלאז טרערן אני חצות לילה אקים להודות לך בין איך נישט ווערט האב איך נישט גוטע זאכן ביי מיר וואס איך קען צוגיין צו דיר? זאגט די אנדערער אמורא זאגט, כך אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם לא חסד אני, שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודת אגודת בכבודם, ואני ידי מלכלוכות בדם ובשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה. דוד המלך קומט צום אייבערשטן ער זאגט אים, רבונו של עולם, קוק אן, קוק מיך אן קעגן די אנדערע וועלט, קען זיין איך בין נישט אזא גרויסער צדיק, קעגן דיר רבונו של עולם בין איך גארנישט ווערט, וואס בין איך אקעגן דיר, איך בין א אני ואראש פארן אייבערשטן וואס א מענטש וועט טון אויף דער וועלט זאל זיין דער גרעסטער צדיק ווי משה רבינו פארן אייבערשטן איז האט עס נישט קיין ווערט וואס באמת וואס דער אייבערשטער דארף באמת באקומען נאר דער אייבערשטער רעכנט זיך פון יעדע עבודה וואס א מענטש מאכט גאר גרויס קומט דא דוד המלך צום אייבערשטן ער זאגט, קעגן אנדערע מענטשן בין איך נישט חשוב, ווען א מענטש פאלט אריין אין עצבות און מרה שחורה, איז א מורא'דיגע עצה, קען מען זיך לערנען פון דוד המלך, א מענטש זאל זיך מתחזק זיין קעגן אנדערע וואס ער האט יא, נישט חלילה משפיל זיין, ראובן שמעון לוי האבן נישט, אבער א מענטש זאל זיך גרויס האלטן, ברוך השם דו האסט מיר געגעבן די כח, ראובן שמעון לוי אידי יששכר'ס ווילן האבן נישט די מעלות, מיר האסטו יא געגעבן כוחות, און איך דאנק דיך אויף דעם, און קוק, קוק מיינע זאכן וואס איך טו פאר דיר, איך פרואוו וויפיל איך קען טון, דאס האט דוד המלך געזאגט. אוודאי קען דוד המלך זיך נישט משווה זיין צו מלכים פון גוים, פון רשעים, וואס זיי האבן פיינט דעם אייבערשטן, אבער דוד המלך זאגט, קוק מיך אן קעגן די גוים, לייג ארויף אויף א וואגשאל, לייג מיך ארויף קעגן אומות העולם. לאמיר זעהן, רעכן, דו קוקסט דאך אויף יעדע קליינע זאך. זאגט דוד המלך דעם אייבערשטן, רבונו של עולם, קען זיין איך, איך, אקעגן דיר בין איך טאקע נישט קיין, לא חסיד אני, איך בין טאקע נישט קיין חסיד פאר דיר, מען קען אפשר דרש'נען בנחישות, רבונו של עולם, לא חסיד אני, איך בין טאקע נישט קיין חסיד, אקעגן דיר בין איך גארנישט ווערד, כקליפת השום. אבער. ווייסט פארוואס איך בין יא א חסיד? שכל מלכי קעגן מלכי מזרח און מערב זיי די גוים קוק אן ווי זיי דערצערען דיך יעדן אינדערפרי פארטאגס שטייען זיי אויף זיי נעמען אראפ דעם קעסער אז די גמרא זאגט אין סנהדרין זייערע כסרים די קרוינען נעמען זיי אראפ זיי ביקן זיך פאר די זון, און איך, איך בין אַליינס, איינער אַליינס, אַ קעניג צווישן זיבעציק קעניגן, איך בין איינער אַליינס, וואָס איך שטיי און איך שריי אויס אַז ס'איז דאָ אַ באַשעפֿער, פֿון אין דער פֿרי ביז בײַ נאַכט, בין איך נישט ווערט? פֿאַר מיר אַליינס האָב איך נישט קיין חשיבֿות, אָבער אַקעגן זיי בין איך דאָך אַ סך חשובֿער. דאָס איז געווען דער כּוח פֿון דוד המלך, ער האָט געוווּסט וויאַזוי זיך מתחזק צו זײַן אין די שווערסטע צײַטן, אַפֿילו ער איז געווען גערוידעפֿט, און אַפֿילו עס איז געווען אַ וואונעס וואָס איז אַריבער אויף אים, צו מיר פארשטייען נישט די זיינע עוונות, די גמרא זאגט מי ש כל אומר כל האומר דוד חטא אין אלה טועה, ווייל ווייל ס'איז נישט געווען קיין עוונות אין אונזערע מיט תאוות חלילה, אזוי ווי ס'שטייט אין ספרים הקדושים ס'איז געווען גאר הויעכע זאכן, ס'איז זאכן וואס איז געווען מלאכים, זאכן וואס איז העכערע זאכן למעלה מבינו סייני, אבער פאר אונזערע תמימות'דיגע מענטשן איז דארף מען זיך יא קוקן אויף אזא אופן בתמימות, דוד המלך קומט צום אייבערשטן ער זאגט כל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודת אגודת בכבודם, זיי בוקן זיך פאר עבודה זרה, זיי נעמען אראפ די כסף, די גמרא זאגט אז דער אייבערשטער איז כועס, אינדערפרי שטייט איז דא א צייט וואס דער אייבערשטער ווערט אין כעס, און מען קען עס אנזען אפילו אויף די תרנגל, אפילו אויף די הינדעלעך קען מען זען אז ס'ווערט אינגאנצן ווייס פון פחד פונעם אייבערשטן אז דער אייבערשטער ווערט אין כעס, פארוואס ווערט דער אייבערשטער אין כעס? ווייל די צייט בוקן זיך די גוים פאר. פאר די זון און די לבנה, זיי דאנקען די זון און די לבנה, מיר דאנקען דעם אייבערשטן יעדן אינדערפרי, וואס זאגט מען יוצא אור ובורא חושך, עושה שלום ועושה הכל, מיר דאנקען דעם זון, מיר דאנקען אויפן זון, אבער צום אייבערשטן, נישט דעם זון דאנקען מיר, מיר דאנקען דעם אייבערשטן, רבונו של עולם דו האסט אונז באשאפן אזא הערליכע פראדזשעקטאר, וואס שיינט אונז אויף יעדן אינדערפרי, און דו שיינסט אויף יעדן אינדערפרי מיט דיינע הענט, מיט דיינע אייגענע הענט, האסט עס געטון, און דו טוסט עס טאג טעגליך, כי אראה שומך הוא, מיר זעען דיין הימל, און מעשי אצבעותיך זעען מיר דיינע פינגערס, די פינגער פרינטס, ס'איז אזוי ווי ממש מען זעט דער אייבערשטער כביכול, אזוי ווי א מענטש וויל זיגלען, מען וויל האבן א חתימה פון א מענטש אויף די זאכן וואס ער טוט, כ'ווייס נישט ווער האט גע'חתמ'עט, וועמענס חתימה עס, מיר זעען, מיר קוקן יעדן אינדערפרי זעט מען די זון, און די אלע נפלאות הבורא, די זון איז דאך די עיקר, פארוואס די זון, פארוואס דאנקען מיר נישט, פארוואס איז דא אזא לאנגע ברכה אויף די זון דווקא, אזא לאנגע ברכה, די לענגסטע ברכה. מען קען מאכן א ברכה אויף אויף די בהמות און אויף די חיות, מען דערמאנט עס ביי פסוקי דזמרה, דוד המלך דאנקט דעם אייבערשטן אויף די אלע זאכן, און פארוואס דווקא אזא לאנגע ברכה? אבער עס איז אזוי ווי איינער גייט אריין אין א צימער און עס איז דא גאר שיינע זאכן, אבער אז טאמער עס איז פינצטער קען מען גארנישט זען, מען קען נישט הנאה האבן פון דעם, די לעכטיגקייט, די זון איז איז די עיקר זאך, דאס איז דאס צינדט אן די לעקטער, מען קען זען אלעס, די גאנצע בריאה. וועגן דעם איז דא אזא לאנגע ברכה אויף די זון, איז כי אראה שומעך, ווען איר מיר זעהן די זון און די לבנה און די שטערנס, מעש אצבעותיך, יראה עברך אבי מה שקננת, ווען מיר זעהן די זאכן, דעמאלט זעהט מען דיינע פינגער פרינטס, ס'איז ממש דיינע פינגער זעהט מען אויף די הימל, דיין חתימה, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, קען מען אויסשרייען דער אייבערשטער איז אמת. איז דאס זאגט דוד המלך צום אייבערשטן, זיי בוקן זיך צו די זון, מיר, איך וואס טו איך, איך שטיי אויף אזוי פרי, חצות לילה אקים, און זיי זיצן זיך, און זיי אינדזשויען זיך, זיי מאכן א לעבן, ואני, ידי מלכלכו איז בדמה בשפירה בשליה כדי לתאר אישה לבעלה, מיט וואס בין איך מיך מתעסק? מיט מראות, מיט פשוט'ע תמימות'דיגע זאכן, שמוץ, דם, מיט בלוט, מיט זאכן, און איך לאז מיך אזוי טיף אראפ, מיט דאס אליינס בין איך ווערד מער פון די גוים, כדי לתאר אישה לבעלה, כלל ישראל, כנסת ישראל צו מטהר זיין צום אייבערשטן וואס ער נודע בשרים בעלה. ולא עוד, רבונו של עולם איך גיי אנהייבן צו ציילן מיט די פינגער זאכן איינס נאכן צווייטן, און איך וויל זאלסט מיר זאגן צו איך האב נישט קיין גוטע זאכן, ולא עוד אלא כל מה שאני עושה, אני נמלך במפיבושת רבי, ואומר לו, מפיבושת, ער האט געפלעגט צוגיין צו זיין רעב מפיבושת רבי, מיין רבי מפיבושות יפה דנתי, איך האב גוט גוט גע'משפט, יפה חייבתי, יפה זיכיתי, יפה טיהרתי, יפה טימאיתי, ולא בושתי. איך האב געהאט געפערליכע בושות, די גמרא זאגט שפעטער, ער האט געהאט בושות וחרפות, איך האב מיך נישט געשעמט, אבער איך האב געהאט געפערליכע בושות, איך האב מיך מתגבר געווען אויף די בושה. אמר רב שיע ברייט דרבי איד מאי קרובא דאברו בידי שיחו ונגד מלכים ולא אייבו איש תנא לא מפי בושה שמוי אלא איש בושה שמוי ולמה נקרא שמוי מפי בושת שהיה מבייש פני דוד בהלכה דוד האט זיך מורא'דיג געשעמט ער פרעגט ווערן בלאס טאג טעגליך אבער ער האט זיך מתגבר געווען אבער קעגן די מלכים איז ער געגאנגען ער פלעגט רעדן מיט א זיכערקייט, אן קיין שום בושה פלעגט ער גיין רעדן קעגן מלכים ולא אייבוש, ער פלעגט צוגיין און רעדן וואס ער האט געדארפט רעדן, סיי פארן רבונו של עולם איז ער צוגעגאנגען און גערעדט אן קיין בושה, ער האט געזאגט רבונו של עולם איך בין בעסער פון די מלכים? דאס מיינט ואדברו נגד מלכים ולא אייבוש, איך האב גערעדט צום אייבערשטן איך האב געזאגט פארן רבונו של עולם אז איך בין מער פון די מלאכים, איך האב מיך נישט געשעמט, איך האב עס געזאגט, און נאך מער, איך האב געקענט גיין רעדן צו די מלאכים אליינס און רעדן פון גדולת השם, אבער יא, דאס איז די גדולה פון דוד המלך, ער איז געגאנגען צו א מלך, צו א מושל, און גערעדט קודם כל פון אייבערשטן, די ערשטע זאך האט ער דערמאנט פון אז ס'איז דא א באשעפער, און אפילו ער האט געהאט מורא'דיגע בושה, ער האט זיך פארשעמט, און ער האט געהאט א רבי, אפילו געווען א קעניג, ער האט געהאט א רבי העכער זיך, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלב, ואמר ר' יוחנן, לא כלב שמו אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו, כלב שהיה מכלין פני מפי בושת בהלכה, ועליו אמר שלמה בחכמותו בני אם חכם לבכו ישמח לבי גם אני, ואומר חכם בני ושמח לבי והושיבו חור פני דבר. וואס האט די שייכות דא, מ'וועט שוין גלייך פארשטיין די שייכות פון די המשך פון גמרא, דוד המלך רופט זיך אן א חסיד, פרעגט די גמרא, ווי רופט זיך דוד המלך א חסיד? די גמרא האט נישט קיין קשיא אז דוד המלך האט זיך אנגערופן א חסיד, די גמרא פרעגט א אנדערע שאלה. עס קוקט אויס אנדערש אין א אנדערע פרק אין תהילים, איז משמע אז דוד המלך האלט זיך נישט פאר קיין חסיד, דאס וואס ער האט געזאגט אז ער איז א חסיד איז גאר א חשוב'ע זאך, די גמרא האט נישט געהאט אויף דעם קיין שום קשיא. א מענטש דארף זיך האלטן פון זיך, נישט חלילה האלטן פון זיך אז ער איז א בעל גאווה חלילה העכער אנדערע, אבער א מענטש דארף זיך קענען, א מענטש דארף וויסן ער האט גוטע זאכן און זיך פילן גוט, אז נישט העט ער גארנישט קיינמאל נישט צוקומען צו גארנישט, דוד המלך האט גוט געוויסט זיינע מידות, ער האט גוט געוויסט אז ער האט גוטע מידות, און ער האט געגאנגען מיט דעם צום אייבערשטן און געזאגט רבונו של עולם איך בין טאקע נישט קיין צדיק, אבער אקעגן אנדערע בין איך מער ווערט? דוד המלך. מען זאגט דעם רבונו של עולם אז ער איז א חסיד, ס'שטייט לילא האמנתי לראות את טוב השם בארץ חיים, ותענה ושמיה דרבי יוסי למה נקד על לילאי, פארוואס איז געפינטלט, מיר האבן היינט נישט די תהלים, און די תהלים אפילו אויף א קלף איז נישט געפינטלט היינט, איז די אמאליגע תהלים'ס און אויך אין ספרי תורה און די קלפן פלעגט זיין געפינטלט, ס'איז דא זאכן, ס'איז דא פלעצער, די גמרא זאגט אין בבא מציעא באלד האט מען עס דערמאנען, ס'איז דא פלעצער עס איז געפינטלט, איילוב, ס'שטייט איילוב, ויאמר איילוב, איי אוי איז געפינטלט. דא אויכעט אין תהלים איז דא געפינטלט אויף לילאי, אינטערסאנטע זאך, וואס איז געפינטלט דא? זאגט דער רבי יוסי, ס'איז לכאורה א גמרא, א וואונדערליכע גמרא, א גמרא פליאה, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם, מבטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לא עשית לבוי, דאס בין איך זיכער, איך האב נישט קיין ספק, איך האב בטחון אז דו וועסט געבן פאר אלעמען, אבל איני יודע אם יש לי חלק בעניים אם לאו. יעצט ווייס איך איך בין גוט, יעצט ווייס איך איך טו גוטע זאכן, איך פרואוו צו זיין, איך טו, איך דין דיך וויפיל איך קען, חצות לילה אקום און איך מתי רישא לבעלא, איך טו זאכן מער פון אלע מלאכים, יא, אבער איך האב מורא, ווער ווייסט וואס וועט פאסירן מארגן, אשרי, עס איז זייער גוט אז א מענטש איז מפחד תמיד, ס'טייטש א מענטש דארף האבן אביסל פחד, מען טאר נישט האבן פחד, אבער מען דארף אביסל פחד דארף מען האבן, אז די פחד, די ביסל יראה זאל האלטן א מענטש ער זאל נישט פאלן חלילה, אז מען האט נישט די יראה קען מען חלילה פאלן, איז דוד המלך האט געהאט פונקטליך יעדער וויפיל ער האט געברויכט צו האבן, האט ער געזאגט, איני יודע, איך האב מורא, איך ווייס נישט וואס עט זיין מארגן, שמא יגרום א חטא, כ ד רבי יעקב בר אידא, רבי יעקב בר אידא האט געפרעגט ווי שטייט והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, און יעקב אבינו האט דאך געהאט א אמת'ע בטחון אין אייבערשטן, ווער איז אזוי ווי יעקב אבינו וואס איז געגאנגען מיטן אייבערשטן אויף טריט און שריט, און ס'שטייט פון דעסוועגן דאך וירא יעקב מאוד, אמר שמא יגרום א חטא, נאר וואס דען, כדתניא עד יעבור עמך השם עד יעבור עמזי קניסו, עד יעבור עמך השם זוי ביאה ראשונה עד יעבור עמזו קניסו זוי ביאה שניה מכאן אמרי חכמים, מען האט געקענט האבן א גרויסע נס אזוי ווי די ערשטע צייטן, אזוי ווי עס איז געווען בישיבה בענין, אבער עס איז כשגורם א חטא, ס'טייטש מען קען חלילה דורכפאלן, זאגט דוד המלך צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך ווייס נישט וואס גייט פאסירן מיט מיר,

וואס מיינט לילי? אם לא, אדער יא אדער נישט, כ'ווייס נישט. די נישט זיכערהייט, דאס איז אנגעפינטלט. פארוואס איז עס אנגעפינטלט? כ'קען אפשר זאגן, לפי עניית דעתי, די אנגעפינטלטקייט איז פשט, די נישט זיכערקייט, אדער יא אדער נישט, לילי איז, קען זיין א יא, קען זיין א נישט, די פחד. לילי, אויף דעם אויף דעם איז דא פינטעלעך צו זאגן אז א מענטש דארף זוכן די קליינע קליינע זאכן, ס'קומט מען די פינטלעך קומט מען מעיד זיין אז א מענטש דארף ארום זוכן די נישט זיכערהייט וואס א מענטש האט מורא דארף ער יא זוכן די גוטע זאכן וואס ער האט, פאר דעם איז אנגעפינטלט אויף לילי אז א מענטש דארף זוכן די נקודות טובות וואס ער האט, די גוטע זאכן אזוי ווי דוד המלך האט געטון טאקע פארן אייבערשטן, ער האט אים אויסגערעכנט זיין אלע גוטע זאכן וואס ער האט געהאט, דאס איז לילי. עלעל. מען ווייסט אין דורשי רשימות הוי אומרים לי לי איז די זעלבע אותיות פון אלל, אלל איז א צד וואס מען דארף זוכן יעדן טאג איין גוטע זאך, ס'איז נוקד, פיר נקודות איז דא אויף דעם, אלל איז פונקט פיר וואכן, דארף מען זוכן אין די פיר וואכן יעדע וואך אנדערע גוטע זאכן וואס א מענטש האט און קומען צום אייבערשטן ככי עמכם דברים, מען דארף אנקומען מיט מיט א רענצל אנגעפאקט מיט זאכן, א מענטש מיינט איך דארף יעצט ברענגען שווערע כלים, ניין! דארפסט נישט ברענגען קיין שווערע כלים, ברענג ווערדפולע זאכן, וואס מיינט א ווערדפולע זאך? קום מיט ריכטיגע ווערטער, דברים קען מיינען צוויי זאכן, ס'קען מיינען רייד, וואס א מענטש רעדט, און דברים מיינט אויכעט פארמעגן, א מענטש קען קומען מיט זאכן, דער רבונו של עולם זאגט איך וויל אזעלכע סארט פארמעגן, ווערטער, קחי עמכם דברים, נאר ווערטער, די ווערטער וועט שוין גורם זיין אז א מענטש רעדט גוטע זאכן וועט ער שוין ברענגען ווערטפולע זאכן, דאס בעט דער אייבערשטער, קחי עמכם דברים, ברענג, ברענג מיט אפאר ווערטער צו מיר, און זוך אפילו קליינע זאכן, די געפינטלטע, די פינטעלעך וואס איז דא אויפן עלל, אויף די אותיות פון לילא וואס א מענטש איז נישט זיכער, א מענטש זאגט איך וועל קומען מיט דעם צום אייבערשטן, עה. לילי, לילי מיינט אם לא, מיט דעם קען איך נישט צוגיין צום אייבערשטן, איז דווקא דאס האט דער אייבערשטער ליב, ברענג די זאכן וואס דו ביסט נישט זיכער, און דאס האט אביסל שיפלעס אויך מיט דיר ווייל דו ביסט נישט זיכער מיט דעם און דו האלטסט דיך נישט גרויס מיט דעם, דו ביסט נישט אזוי בארואיגט, קום מיט א צובראכן הארץ, רבונו של עולם דו נעמסט עס אן, איך בעט דיך בבקשה, נעם עס אן פון מיר, דאס איז דער רבונו של עולם, דער זעט די זעלבע זאך, די גמרא פארציילט אויך אין מסכת בבא מציעא, דף פ ז, עמוד א', דער זעלבער רבי יוסי, זאגט ער אזוי, תנו משום רבי יוסי לא מנוקד על איו שבעליו, אלץ צו רמזים, אמאל זעט מען א פינטעלע, א מענטש זאגט, נו, די תורה שטייט פשוט'ע זאכן, א שיינע מעשה'לע, חלילה, הא, א מעשה, ניין, ס'איז דא תילי תילים פון הלכות, רבי עקיבא האט דורש געווען פון יעדע טאג, יעדע פינטעלע האט ער געמאכט פון דעם הלכות שלימות, וואס מיר האבן עס היינט נישט, וואו איז די אלע תילי תילים של הלכות פון רבי עקיבא? מיר האבן נישט די זכות, ס'איז דא, אונז האמיר די זוהר הקדוש וואס איז נתגלה געווארן נאך, און נתגלה געווארן נאך טויזענטער יאר, רבי עקיבא'ס תורות איז בכלל נישט נתגלה געווארן, ס'ווערט נישט געברענגט אין קיין שום פלאץ די אלע תילי תילים של הלכות פונעם הייליגן רבי עקיבא, אבער די אלע תילי תילים איז די קליינטשיגע זאכן, ווי די גמרא זאגט רבי יוסי זאגט, למה נוקד על עיו? דריי נקודות איז דא אויף איי אוי, און ס'איז דא אין דעם א גאנצע א גאנצע דרש, לימדי תורה דרך ארץ, די תורה לערנט אונז אויס דרך ארץ קדמה לתורה, ס'איז דא א זאך וואס איז פאר די תורה, שישל אדם באכסניא שלו, אז א מענטש דארף זיך שיין באגריסן, זאגן א שקויעך, און דאס איז די עיקר, דאס מיינט דרך ארץ קדמה לתורה, א מענטש קען זאגן אה, איך ווייס, איך גיי, איך ווייס, ווי, ווער זאגט אז מ'דארף עס מאכן, יא, דער הייליגער רבי יוסי זאגט עס אין די גמרא, ווי שטייט עס אין די תורה, ס'שטייט נישט. קוק עפן די נקודות, ס'איז דא אפאר נקודות, און אין די נקודות איז דא א דרש. נקודות? איך קען נישט ליינען נקודות. דו דארפסט נישט קענען ליינען, אונז האמיר גרויסע תנאים אמוראים, זיי זאגן אונז אז אין קליינע נקודות קען מען דרש'נען פון דעם דרך ארץ. פארוואס? העסטו פרעגן אוואדע פארוואס דארף מען האבן נקודות, זאל עס שטיין בפירוש אין די תורה. אבער ווען ס'שטייט ווען בפירוש אין די תורה, וואלטסטו נישט געהאט, וואלטסטו נישט געקענט לערנען דרך ארץ, דו וואלטסט נישט געקענט וויסן דרך ארץ, פארוואס? ווייל דו וואלטסט געזאגט, איך דארף קומען צום אייבערשטן מיט גאר ווערדפולע זאכן, איך דארף זוכן די גרעסטע זאכן פאר'ן אייבערשטן, זאגט דער רבונו של עולם, ניין, ס'איז דא נקודות אין די תורה, ס'קען זיין פשוט'ע נקודות, א נקודה מיינט א פשוט'ע נקודה, פון דעם קען מען האבן גרויס, דער אייבערשטער קוקט אויף דעם גאר גרויס, ווי שטייט עס? א נקודה? וואסי א נקודה? איך קען נישט ליינען? קענסט טאקע נישט ליינען? דער רבונו של עולם קען ליינען דיין הארץ, אין דיין הארץ איז דא נקודות טובות, יעדע מענטש האט א קליינע נקודה'לע, א קליינטשיגע נקודה, וואס מיר האבן די נקודות פון אלף בית, אין די נקודות אין אלף בית איז דא גרויסע סודות, אפילו דו קענסט עס נישט מפענח זיין, דו קענסט עס נישט אויפעפענען, אבער דער אייבערשטער כי הוא יודע יצרינו, כי הוא יודע לבינו, דער אייבערשטער קען אונזער הארץ, ער ווייסט וואס מיינט א נקודה. א קליינע נקודה טובה ווייסט דער אייבערשטער צו דרש'ענען, איז פאר דעם שטייט עס נישט בפירוש אין די תורה, ווייל דער אייבערשטער וויל זאלסט עס טון מיט דיין הארץ, דער אייבערשטער וויל זאלסט אויפעפענען דיין הארץ, דאס איז פשט, לומדי תורה דרך ארץ שיש לאדם באכסניא שלו, וואס מיינט שיש לאדם באכסניא שלו, מען דארף פרעגן, מען דארף קודם באגריסן שיין, ס'איז דא א גאנצע הלכות איז דא אין דעם, די גמרא ברענגט עס נישט דא אויף איינמאל, אבער עס איז דא א גאנצע בירור אויף דעם. וויאזוי א מענטש דארף זיך אויפפירן, מברר זיין, זאגן פאר למשל ר' ראובן, שלום עליכם, וואס מאכסטו, אה, וואס מאכט דיין שטוב, ס'אלץ בסדר, ס'אלץ אין ארדענונג, אלץ איז גוט, אלץ איז פיין, מ'דארף פרעגן וואס מאכט די רעבעצן, ס'דא א מצוה וואס איז פשט מען דארף מברר זיין ביי אכסניא עייש עס אושפיז ע, אזוי זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא גלייך, הוא עיין שאלה משלומו של כלל, על ידי בעל הושענא, מען מעג פרעגן דעם מאן, מעג מען זאגן וואס אלץ איז בסדר אין ארדענונג, תוס' זאגט שוין אויפן פלאץ אז ס'מיינט נישט פרעגן וויאזוי זי פילט, אבער פרעגן ווי איז די רעבעצן, וויאזוי ס'איז אין ארדענונג, וואס קען זיין די טיפקייט פון די גמרא? די טיפקייט פון די גמרא קען זיין אז דאס איז צו מחזק זיין א מענטש, א בחור לערנט אין ישיבה אפאר יאר פאר די חתונה, פארוואס לערנט ער אין ישיבה, די פינף זעקס יאר לערנט ער מסכת בבא מציעא, בבא קמא, בבא בתרא, כדי זיך אויסצולערנען וויאזוי צו לעבן נאך די חתונה. שאלן בשלום אישו איז נישט פשט בשלום האישו זיין פרוי, בשלום אישה'ס ס'טייטש וויאזוי, צו ער האט זיך גוט אנגעגרייט, ער צו ער ווייסט וויאזוי חתונה צו האבן, חתונה צו האבן איז א שווערע לעבן, מ'דארף זיך אויסצוקומען, מ'דארף אסאך מוותר זיין, און אויכעט פארקערט, שואלים איז איי אוי איי איי, מען פרעגט מען זאגט איר אן פאר די חתונה זאגט מען לערנט מען אויס א מיידל וואס לערנט אין שולע לערנט מען איר אויס און מען זאגט איר וויאזוי זי דארף די גאנצע זאך וואס זי לערנט אין שולע די פאר יאר איז כדי זי זאל וויסן וויאזוי צו לעבן נאך די חתונה אז זי דארף אסאך מוותר זיין דאס מיינט בשלום אכסניא זאל זיין שלום בית איז וואס איז פשט? שואלים בשלום אכסניא, בשלום אישה, וואס מיינט בשלום אישה? בשלום בית, צו ס'איז אלעס אין ארדענונג, טאמער נישט, דארף מען מדריך זיין סיי די מאן, און סיי די פרוי זאל מדריך זיין די פרויען, זאלן מדריך זיין, צו געבן חיזוק ווען א מענטש קומט צו יענעם, דארף ער אים מחזק זיין, בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, דו פארטראגסט דיך מיטן רעבעצן, דו פארטראגסט דיך נישט, געב זיי מוותר, דאס מיינט שואלים בשלום מלשון שלום בית. דאס איז די יסוד פון לילאי, און אויך די יסוד פון איוב, וואס איז געפינטלט אויף דעם, און פארוואס עס שטייט נישט בפירוש אין דער תורה, צו וויסן אז נישט אלעס דארף שטיין בפירוש, איז דא, עס איז דא זאכן וואס דברים שבלב, די הארץ קוקט אויך אויס ווי א פינטעלע, א רינדעכיגע פינטעלע, עס האט גארנישט, אבער עס איז דא שפת הלב, עס איז דא די שפראך פון הארץ, דאס דארף מען יא! קענען, און דאס איז די פינטעלעך וואס איז געפינטלט אויף אלול, אלול דארף מען קומען מיט פינטעלעך צום אייבערשטן, פיר פינטעלעך אויף יעדע וואך א פינטעלע, פיר וואכן, די פינטעלע איז מיט די הארץ, די פינטעלע קוקט אויס ווי די הארץ, ס'איז רינדעכיג אזוי ווי די הארץ, דאס וויל דער רבונו של עולם פון אונז, אלול איז פאר דעם טאקע די ענין פון שופר, ראש השנה. קומט מען טאקע צו מיט א שופר, לכאורה וואס גייט מען מיט א שופר, מ'האט געקענט גיין מיט טראמפייטן, מיט שיינע כלים, אינטערעסאנטע כלים, ס'איז דא הערליכע כלים, ס'איז א מורא'דיגע קשיא וואס מ'קען פרעגן, ס'שטייט דאך ביי חצוצרות, מיט שיינע מוזיק, הללי בסוף ומחול, הללי בנייבל וכינור, און אלע סארט כלים, וואלט געקענט, ראש השנה וואלט מען לכאורה געדארפט צוגיין מיט די אלע כלים. פארוואס גייט מען צו מיט א שופר? נו דאס איז וואס מען האט פריער גערעדט טאקע, אז די אלע טראמפייטן מיט אלע כלים איז גרויסע הכנות, שיינע ניגונים, ס'איז דא די שפראך פון הארץ, די שפראך פון הארץ דאס איז די שופר, ס'געבט א צעק אויס הלב, א שריי, רבונו של עולם איך האב דיר ליב, אן קיין חכמות, איך גיי נישט, המלך, מען געבט א שריי אויס, המלך, און גענדיגט, אן קיין צוגעגרייטונג, ווען מען שפילט מיט מוזיק, ווער ס'ווייסט די חכמה פון מוזיק, כל מיני, ס'איז דא אפאר באבעס, מ'גרייט זיך צו, ס'הייבט זיך אן קודם מיט א רואיגקייט, דאן גייט עס ארויף און אראפ, די שופר גייט אויף איינמאל, ס'געט א שריי, און ס'הייבט זיך אן צו שאקלען, שברים, תריעו, תקיעו, שברים, צובראכנקייט, מ'קומט צו מיט די גאנצע הארץ צום אייבערשטן, די שברים איז מרמז אויף די. נקודות וואס ס'שטייט אויף אלול, אויף די אותיות פון אלול איז עס געפינטלט פיר נקודות, ס'איז מרמז אז מ'גייט צו צום אייבערשטן מיט שברים, מיט מיט מיט צובראכענע נקודות, און דאס איז ס'איז דא ארבע בבות אויכעט ביי די ניגונים איז דא, דאס איז מרמז אויף די פיר נקודות וואס איז דא ביי געפינטלט אויף אויף די נקודה פון עלילי אויף אלול, אז מ'דארף צוגיין מיט, איז די שענסטע ניגון אז מ'קומט מיט א שברים תקיעו שברים תריעו תקיעו, דאס איז אויכעט פיר, תקיעו, שברים, תריעו, תקיעו. דאס איז די פיר סארטן נקודות וואס איז דא אויף די אותיות פון אלול וואס איז געפינטלט און מיט דעם גייט מען צו צום אייבערשטן און פאר דעם בלאזט מען טאקע שופר אלול יעדן אינדערפרי בלאזט מען שופר נאכן דאווענען צו ס'איז דא אידן וואס ביי די סליחות בלאזט מען שופר יעדן אינדערפרי גלייך נאכן סליחות בלאזט מען שופר און דאס איז דווקא מבלבל די שטן די אלע מקטריגים וואס שטייען ווייל די שטן קען די אלע חכמות און ער קען אלע ניגונים און ער ווייסט ווען מען גייט צו אבער איין זאך קען ער נישט די הארץ די שפת הלב קען ער נישט די די פינטעלעך וואס איז דא אויף אלול דאס ווייסט ער נישט פארדעם איז עס טאקע געפינטעלט און ס'שטייט נישט בפירוש פארוואס איז עס געפינטעלט ווייל די שטן זאל נישט דערקענען די פינטעלעך די פינטעלעך איז כסף סתרים ס'איז א באהאלטענע כסף וואס נאר מיר מיטן רבונו של עולם האבן מיט אים אלול איז דאס די תקיעת שופר פונעם הארץ, מען בלאזט, ס'איז נישטא קיין שום ניגון אין דעם, ס'איז נישט קיין ניגון, קיין שיינע מוזיק, מען זינגט אפ א ניגון, ס'איז אן נגינה, מען שרייט המלך, מען שרייט טא טא טא טא טא טא, ס'איז נאר צעקת הלב, ס'איז נאר צעבראכנקייט, און מען געבט אויס פארן אייבערשטן די פנימיות'דיגקייט און די אמת'קייט פונעם הארץ. דאס איז די ענין פון אלול, אבער מען דארף צוקומען מיט א גרויסע שמחה אויך, מען טאר נישט זיין צעבראכן, מען זעט די פרשה אין פרשת שופטים ווערט געברענגט, כי סובא אלו ארץ אשר השם אלקיך נותן לך וירשתו ושבתו בה, ס'איז פאר אלול, ס'איז געווען, קומט אויס אלץ ראש חודש אלול, שופטים, ואמרת שימו לי מלך, א מענטש דארף זיך ממליך זיין אויף זיך דעם רבונו של עולם, אשר יבחר השם אלקיך בו מקרב אחיך, הוי ק כי שיבתה על כסא ממלכתו וכסף לא יעש, משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והוי סא עמו וקרא בו כל ימי חייו, קודם כל, פשוט פשט ער האט געהאט צוויי ספר תורות ברענגט רש י, איינס וואס ער פלעגט ארויס גיין מיט דעם אויף די גאס, ער פלעגט גיין שטענדיג מיטן ספר תורה, און איינס וואס ער האט געהאט וואס ווייסט גנזאוו, אבער מיר קענען אפשר מוסיף זיין צו זאגן בדרך רמז, בדרך דרוש, וכתב לו את משנה התורה הזאת אז א קעניג האט געדארפט שרייבן חוץ פון זיין ספר תורה האט ער געדארפט האבן זיין אייגענע ספר תורה, זיין הארץ, די פינטעלעך. זיין אייגענע פנימיות'דיגע זאך וואס איז דא, די פינטעלעך וואס ער האט געדארפט שרייבן, זיין אייגענע זאכן וואס ער האט געפילט אז ער מוז שרייבן פאר זיך אליין, זאכן וואס ער דארף אכטונג געבן, אזוי ווי ס'שטייט אין די תורה רק לא ירבה לו סוסים ולא ישוב עשו או מצרימה, ולא ער זאל נישט חתונה האבן מיט מער ווייבער, אלע יסודות, ס'איז ס'איז דא אין די תורה איז שטייט עס וואס מיר האבן, איז עס זייער א כלליות'דיגע זאך, אבער דער מלך האט געשריבן ביי זיך פרטים פרטי פרטים וואס ער האט געהאט ביי זיך א קליינע יעדער מענטש האט זיך זיין לוח שנה, און א לוח, ער שרייבט כל מיני פרטיות'דיגע זאכן, ער שרייבט זאכן וואס ער דארף אכטונג געבן אויף דעם, יעדער מענטש האט זיך זאכן וואס ער ווייסט, ער איז געוואוינט, ער דארף געדענקען ער זאל נישט פארגעסן צו נעמען ווייטעמינס, יעדער מענטש האט זיך זיינע זאכן וואס ער דארף געדענקען, ער זאל נישט פארגעסן ער האט א, ער האט א, ער דארף זיך באגעגענען מיט איינעם, א גאר א חשוב'ער מענטש, שרייבט ער עס אין זיין לוח, יעדער מענטש האט זיך זיין ספר תורה'לע, זיין קליינע תורה. וואס ער שרייבט זיך זיינע זאכן אז ער דארף לערנען פלייסיג היינט זיבן בלאט גמרא, און היינט דארף ער אויפשטיין גאר פרי און דאווענען, ער דארף מתפלל זיין אויף דעם, ער דארף מתפלל זיין אויף זיינע קינדער, ער דארף מתפלל זיין ער זאל האבן ערליכע קינדער און ער זאל האבן גענוג געלט צו חתונה מאכן, ער זאל נישט באקומען א הארץ אטאק, און ער זאל נישט זיין קיין, ער זאל נישט מבזבז זיין געלט, ער זאל נישט אויסגעבן סתם געלט, ער האט זיך כל מיני זאכן וואס יעדער מענטש דארף, יעדער מענטש וואס האט אביסל שכל האט זיך זיין חשבון נפש, דאס ווערט אנגערופן משנה תורה. משנה איז פשט א דבר וואס א מענטש איז זיך חזר'ט אליין איבער, בלשון משנה, שתיים מקרא ואחד תרגום, ער איז זיך ער איז זיך אליינס מתרגם זאכן וואס ער ברויך צו טון, וואס ער נעמט ארויס פונעם תורה אליין, א מענטש לערנט א גמרא, א מענטש לערנט א געוויסע ספר און ער איז זיך משייך צו זיך די זאך. איז טאקע א עצה טובה קיין משמעלען אז יעדער מענטש זאל האבן די סארט זאך, יעדער מענטש זאל זיך מאכן פאר זיך אליינס סימנים און שרייבן וועלכע זאך ער איז געשלאגן, למשל א מענטש איז געוואוינט צו פארשעמען מענטשן זאל ער עס שרייבן אין זיין לוח שנה, ס'שטייט אין די תורה הקדושה לא שונא איש את עמיתו, אזוי שטייט, פשוט'ע ווערטער, ווי יעצט וויל איך עס אויסרעכענען פאר מיר אליינס, וואס האט עס צו טון מיט מיר לא שונא איש את עמיתו, איך טשעפע, איך בין געוואוינט צו טשעפענען ראובן מיט זבולון מיט לוי, איך האב מיט זיי. שטענדיג קריגערייען, וויאזוי וועל איך זיך אכטונג געבן פון זיי? איז דער מלך האט געהאט א ציווי, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, די כהנים פלעגן לערנען עבודת השם פאר כלל ישראל נאכער די לוויים פלעגן לערנען שירה וזמרה, איז פאר דעם ווערט געברענגט כי סייצא אין די שפעטערדיגע פרשה, כי סייצא למלחמה על אויביך, ונשמרתם מכל דבר רע, מען דארף האבן צניעות, איידלקייט, והוי מחנך קדוש ולא ירא בך ערווס דבר ושמע אחריך, מען רעדט פון יראת שמים אז אין די נישט נאר יעדן איינער אין זיין שטוב וואס דאס הייסט א מחנה נאר ביי די מחנה פון כלל ישראל דארף זיין צניעות, ולא ירא בך ערווס דבר ושמע אחריך, מענטשן הייבן אן צו זאגן ווער זאגט אז מען טאר נישט, וואו שטייט עס? ווער זאגט אז מען טאר נישט דאס א כך וכך? ווער זאגט מען דארף אזוי גיין אנגעטון אזוי צניעות'דיג? ווער זאגט מען דארף האבן צניעות? וועגן דעם איז דא א כלל אין די תורה, כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, דער אייבישטער כביכול דרייט זיך ארום צווישן אונז להצילך, ולא שש אויביך לפניך, ער וויל אונז געבן אונזערע שונאים, די יצר הרע און אלע שונאים אין אונזערע הענט, והוי מחנך הקדוש, ס'איז א מצוה אז אונזער מחנה זאל זיין הייליג, וואס מיינט הייליג דאס? יעדער ווייסט זיך דברים שבלב, יעדער ווייסט דעם אמת, ליבו אומר לו, יעדער פילט וואס מיינט קדושה, וואס מיינט יראת שמים, ולא יראה בך ס'איז א מצוה הוי מחנך קדוש, א מצוות עשה, און א מצוות לא תעשה, ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. וואס מיינט ערוות דבר? די גמרא דרשנ'ט שוין וואס מיינט ערוות דבר, ס'מיינט אסאך זאכן ערוות דבר, נישט קיין צניעות'דיגע זאכן, נישט ערליכקייט, א אינטערנעט מיט די אלע נארישקייטן, די קאמפיוטערס, נישט די ערליכע קאמפיוטערס, ווערט אויך נכלל אין ערוות דבר. ווי קען מען צוגיין מיט א ערוות דבר צום אייבערשטן? שטייט קחי עמכם דברים. וועט א מענטש צוגיין מיט אזעלכע נארישע כלים צום אייבערשטן מיט ערוות דבר? שטייט דברים. דברים טובים, נישט ערווייס דבר, מיט א אינטערנעט, צו מיט חלילה טרייפענע כלים, און ניבול פה, מיט לשון הרע, ווי האט א מענטש צוגיין צום אייבערשטן אזוי, טאמער האט א מענטש צוגיין חלילה צום אייבערשטן ושב מאחריך, מ'האט טאקע פארגעסן צו דערמאנען די נקודה אז א מענטש דארף האבן א לוח שנה, יעדע מענטש זאל האבן זיין לוח, שרייבן זיין אייגענע תורה. עס טייטש זיין אייגענע זיין אייגענער חידושי תורה, יעדער מענטש ווערט זיך מתחדש זאכן, עס מיינט נישט נאר חידושים פון פון ר' עקיבא אייגער, חידושי תורה אייגענע חידושים וואס א מענטש דארף האבן פאר זיך אליינס, וויאזוי זיך מסכן צו זיין זיינע מידות אזוי ווי די הייליגע חפץ חיים וואס גייט יעצט זיין די יארצייט, אז וויאזוי ער פלעגט שרייבן פאר זיך אליינס יעדע זאך וואס ער דארף טון. און וויאזוי ער זאל רעדן מיט מענטשן און וויאזוי ער זאל נישט רעדן מיט מענטשן, פונקטליך ווארט ביי ווארט פלעגט ער שרייבן ביי זיך אליינס, און אויך דא איז מרומז די ענין פון די מינוט וואס מען האלט אין איין ארום רעדן פון דעם וואס מען פירט זיך דא צו מאכן בין הסדרים די מינוט, יעדע שעה די מינוט, ס'איז מרומז אויך אין רש י, רש י זאגט, וכתב את משנה התורה אזוי איז צוויי ספר תורות ברענגט רש י, אחת. שהיא מונחת בבית גנוזיו ואחר שנכנסת ויוצאת עמו, און אויכעט רש י זאגט ברענגט די אינקלענס אז ס'איז מלשון שינון ודיבור, משנה איז מלשון זיך איבער'חזר'ן און נאכאמאל איבערזאגן נאכאמאל נאכאמאל איבערזאגן, איז איינס דארף א מענטש האבן א ספר תורה לערנען פלייסיג תורה א גאנצן צייט, און די צווייטע זאך דארף מען האבן א ספר תורה שמונחת בבית גנוזיו, ס'ליגט דארף ליגן אין הארץ אויסגעקריצט די הייליגע ווערטער פונעם רבונו של עולם, ואחת שנכנסת ויוצאת עמו איז פשט יעדע שעה ווען ס'טוישט זיך א שעה, ס'ווערט פון פינף זעקס צו זעקס זיבן, אפילו א מענטש גייט אויף דער גאס וועט ער מקיים זיין אויף לכתך ובדרך, וועט מקיים זיין והגיסו בו יומם ולילה, איז זאגט דער רבי חיים בריסקער, האלט אין איין ארומרעדן פון דעם אז מ'דארף טראכטן און לערנען, ס'איז דא איין מצוה פון ארויסנעמען די ווערטער פון מויל, און נאכדעם שטייט והגיסו. הגיסה מיינט מחשבה, טראכטן און לערנען. איז דא א ציווי פון אייבערשטן א מענטש דארף טראכטן, זיך אראפזעצן און טראכטן און עוסק זיין אין חידושי תורה, ודיברת בם איז די מצוה פון רעדן, מען זאל ארום רעדן פון אהבת השם, און אויך האט עס ודיברת בם ודברו בדברים בטלים, די גמרא דרשנ'ט אז מען דארף רעדן דברי תורה. און אויך איז דא א מצוה פון והגיסו בהם יומם ולילה אז א מענטש דארף טראכטן אסאך פון לערנען, וויאזוי קען א מענטש טראכטן פון לערנען פֿיר און צוואַנציק שעה? איז טאקע דא די עצה אז יעדע שעה שנכנסת ויוצאת עמו, יעדע שעה וואס ס'טוישט זיך די שעה, און ס'קומט אריין א נייע שעה, איז דא זייגערס אפילו וואס געבן א קלינג יעדע שעה, געט עס א פייף, יעדע שעה איז דא א גאנצע מינוט טראכטן און לערנען, געבן א טראכט, וועלכע זאך האט עס צו מיר שייכות די תורה הקדושה יעצט, איך האב היינט געלערנט כך וכך אין די גמרא אין בבא קמא, היינט האב איך געלערנט בבא מציעא, היינט האב איך געלערנט מסכת מכות, מסכת סנהדרין, צו אנדערע מסכתות, צו זבחים און מנחות, צו מדרשים, צו א מענטש לערנט אויך כימוש רשי אפילו. זאל א מענטש איבערטראכטן וואס ער האט שייכות מיט די תורה הקדושה, וואס איז זיין שייכות מיט די תורה, וואס האט צו אים תורתי אל תעזובי, א מענטש דארף שפירן אז עס איז זיין תורה, א מענטש דארף זאגן עס געהערט צו מיר די תורה, און דאס מיינט טראכטן און לערנען יעדע שעה, איין איין מינוט טראכטן, א מינוט אין לערנען, טראכטן אדער א חידוש וואס איז איינגעפאלן, אדער א חידוש אין עבודת השם, אדער א חידוש. סתם אין א געוויסע הכרת הטוב וואס ווערט נתחדש אז איך דארף דאנקען דעם אייבערשטן אזוי ווי דער חפץ חיים פלעגט מאכן שטענדיג איין שעה אין טאג אדער צוויי שעה פלעגט דער חפץ חיים ארויסגיין חוץ לעיר פלעגט גיין אין א פלאץ און בעטן דעם אייבערשטן ער זאל נישט נכשל ווערן א גאנצן טאג מיט לשון הרע און ער זאל נישט נכשל ווערן מיט דברים בטלים דער חפץ חיים דארף דאווענען אויף דעם? יא! ער האט געדארפט דאווענען אויף דעם, וועגן דעם איז ער געווארן דער חפץ חיים, און דער חפץ חיים יעדן טאג פלעגט ער ארויסגיין שעה'ן אריכות, חוץ פון זיין לערנען וואס ער האט עוסק געווען בתורה, ער האט אונז געגעבן זיינע הייליגע גרויסע ספרים וואס איז כמעט נישט דא אזעלכע ספרים אין די וועלט, ער האט געמאכט א שלחן ערוך, אויף שמירת הלשון, שאר ספרים וואס ער האט געמאכט, לעכטיגע ספרים, אהבת חסד, וויאזוי האט ער געמאכט אזעלכע הייליגע ספרים? נאר דורכן קריען מכם דברים, ווייל ער פלעגט ארויסגיין אין אין עפעס א געוויסן פלאץ, צו ביי זיך אין שטוב פלעגט ער פארמאכן דעם צימער און רעדן צום אייבערשטן דיבורים און אנווארעמען דעם הארץ, ווייל דער כח התפילה איז גאר גאר גרויס וואס א מענטש קען טון מיט תפילה, איז נישט משיג צו זיין, איז ממילא איז דאס איז די עצה פון והגיסו בהם יומם ולילה, פֿיר און צוואַנציק שעה זאל א מענטש מאכן, זאל א מענטש טראכטן הכרת הטוב וואס ער קען טראכטן, רבונו של עולם איך בין דיר שולדיג, דו האסט מיר היינט געלאזט גיין אין מיין מח מצד הגבר, און איך האב געקענט גיין אלץ און ס'האט זיך מיר נישט צובראכן די קנעכלעך, און אלץ גייט אין ארדענונג, איך קען גיין, און איך קען מיך אראפזעצן, און איך קען זיצן און לערנען פלייסיג, איך קען עסן, ברוך השם די עסן ווערט פארדייט, איך קען מאכן אשר יצר, פֿיר און צוואַנציק שעה כל קרע וקלוע עשה זמרי לשמך און מען קען האלטן אין איין דאנקען דעם אייבערשטן אויף די אלע זאכן וואס איז דא כל קרע אויף אלע זאכן וואס געפינט זיך אין בויך אויף די נירן און אויף די לעבער און אויף די פלאנקען אלע וואונדערליכע זאכן וואס א מענטש האט אין זיך און ביי זיך אין גוף קען מען דאנקען דאס קען מען אויך מאכן איין מאל א שעה מען קען צוטיילן די מינוט אויף אפאר חלקים לילאי וואס מען האט פריער דערמאנט לילאי איז פיר פינטעלעך איז דא מען קען עס צוטיילן אויף פיר חלקים איין מינוט טראכטן און לערנען, איין מינוט מחדש זיין א חידוש, חידושי תורה, אזוי ווי ר' עקיבא אייגער, איין חידוש מחדש זיין א אייגענע חידוש אין תורה וואס ער קען מקיים זיין עפעס א דברי תורה, און אויך איין זאך איז צו מתפלל זיין צום אייבערשטן אז דער אייבערשטער זאל אים געבן די קומענדיגע טעג געזונט און נחת און יראת שמים, און די פערדע חלק פון די מינוט זאל ער אויסנוצן צו דאנקען דעם אייבערשטן. יעדע שעה אזוי, זעקס אזייגער, זיבן אזייגער, האלט אים מיטן עסן, זאל ער רעדן פון עסן אז ער קען ברוך השם עסן, און דער אייבערשטער געבט, באשאפט א חי וכל בהמה, רמז וציפור כנף, ס'איז דא פיש, תנינים בכל תהומות, ס'איז דא תנינים אין וואסער, ברוך השם דער אייבערשטער געבט אונז געפילטע פיש שבת, מען קען עסן פיינע פיש, מיט פלייש, מיט לעבער, ברוך השם מען קען אלץ עסן, און מען האט קינדער און רינדער, מען דארף דאנקען אויף יעדע זאך דעם אייבערשטן, בפרט אלול, איז דארף מען צוטיילן דעם שעה וואס מען דערמאנט לי-לי! איז אות יז עליל, ס'איז דא פיר פינטעלעך אויף לילאי צו וויסן אז מען דארף דאנקען דעם אייבערשטן אויף פיר זאכן לפחות, קודם כל דארף מען טראכטן און לערנען, און אויכעט מחדש זיין און לערנען, און אויכעט הודאה, און אויכעט תפילה, דאס איז די פיר נקודות וואס מען זאל טאקע זוכה זיין צו דינען דעם אייבערשטן. אזוי ווי ס'שטייט אין די סוף פרשה אין פרשת כי שאתי, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאת ידך ממצרים אשר כרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה אויה ויגעיה ולא ירא אלהים והוי הוא בהניח ה' אלקיך לך מכל אויביך ומסביב בארץ אשר ה' אלקיך נותן לך נחלה ולרשתה תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח. איז לכאורה וואס שטייט עס אין די פרשה די גאנצע פרשת מחיית עמלק און אויך צו ווערט דערמאנט די ענין פון מלחמה כי שאת לך מלחמה על אויביך זאגט מען בשם צדיקים אז דאס איז מרמז אויף די שואה וואס עס האט פאסירט טאקע אין חודש אלול י ז אלול האט זיך אנגעהויבן די שואה, און וועגן דעם ווערט דערמאנט תמחה זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח, ס'איז דא א מצוות עשה און א לוי' עשה צו געדענקען און פארמעקן די עמלק וואס איז דא אין יעדן דור, מ'דארף האבן א שנאה לעשות נקמה בגוים תוכחת ועל אימים, ווען מ'זאגט די זאכן ביים דאווענען, מ'דארף עס נישט זאגן אזוי ווי א פרק תהילים, מ'גיבט א זאג אפ, מ'דארף פילן און שפירן ממש לעשות נקמה בגוים תוכחת ועל אימים, לעת עתה מחיים בזיקים ווען איך בין דאהיים בחבלי ברזל, מ'דארף פילן אז מ'קומט אריין אין מלחמה און מ'דארף פילן אז מ'איז גרייט צו נעמען עפעס א עמלק און אים צוברעכן די ביינער און אים אפשינדן די הויט, אזוי ווי שמואל הנביא האט געטון, ער האט גענומען א מעסער און א זעג, ער האט אים אפגעזעגט! א מענטש וועט זיך פארשטעלן מען נעמט א זעג און מען זעגט אפ א גוי א עמלקי, יא ס'איז א מצוות עשה דאורייתא, ס'איז נישט אנדערש ווי צו עסן מצות, די זעלבע מצוה צו נעמען א עמלקי א רשע מרושע און אים אפשיילן די הויט, עמלקי צו א ישמעאלי וואס הרג'ט אידן, די אלע שונאי ישראל איז דא א מצוות עשה די שבעה עממים, די אלע וואס האבן פיינט אידן הבא להרגך השכם להרגו, ווען משיח וועט קומען וועט מען טאקע זוכה זיין צו די מצוה, היינט קען מען נישט מען איז אין גלות מען טאר נישט, איז דא א ווינדערליכע מעשה מיט א איד, אמעריקאנע איד, ס'איז טאקע חודש אלול יעצט, ס'האט זיך אנגעהויבן די קריג, די צווייטע וועלט קריג, איז דארף מען עס שטענדיג געדענקען י' זיין אלול, מ'דארף געדענקען דעם טאג י' זיין אלול וואס האט זיך אנגעהויבן אז כלתה די פורענוסע, די טאג וואס האט זיך אנגעהויבן די פורעניות, יעדן יאר אלול דארף מען זיך דערמאנען אז ס'איז א פחד נורא! ס'איז טאקע א פחד אז ס'איז געווען די קריג, די צווייטע וועלט קריג איז געווען און מ'דארף ווייל מ'האט נישט אויסגענוצט די לעשות נקמה בגוים, מיר האבן פיינט אונזערע חברים. דאס איז די די פראבלעם, וויבאלד ס'איז דא שנאת חינם, איז זאגט דער רבונו של עולם, אה, יעצט האט ענק פיינט ביי זיך, צווישן ענק האט עטס הונדערטער פארטייען, יעדער מהרג'עט זיך ארום צווישן זיך, אין יעדע קהילה איז דא זיבעציג קהילות, איז איינער האט פיינט איינער, ראובן רעדט אויף שמעון, און שמעון זאגט אז אז ראובן איז א גוי, און ראובן איז א גוי בעיני שמעון, איז זאגט דער רבונו של עולם, אויב אזוי, וואס ווילט עטס, איר לעשות נקמה בגויים? איך קען נישט מאכן נקמה ביי גוים, ס'וועט מוזן זיין חלילה פארקערט, אזוי זאגט מען בשם צדיקים, אז די גוים מאכן נקמה חלילה אין אידן טאמער מאכט מען פילט מען נישט די שנאה וואס מען דארף אריינלייגן אויף א גוי, שטאט צו פיינט האבן באמת דעם עמלקי און דעם ישמעאלי, וואס דאס איז א ציווי פון אייבערשטן, שטאט דעם האסטו פיינט ראובן שמעון ערליכע אידן, דו האסט אויף אים טענות מיט הונדערטער מענות מיט טענות, דאס איז נישט רצון השם, דארפסט לעשות נקמה בגויים מיינט נישט א איד חלילה, ס'מיינט כפשיטו, כפשיטו כמשמעו מיינט א גוי, א עמלקי! על כל פנים, ס'דא א אינטערעסאנטע מעשה מיט א איד ר' מעכל טוביאס, א איד פון צוויי און פֿופֿציק יאר, א היימישער איד, ער האנדלט מיט ריעל עסטעיטס, א איד וואס האט א היימישע שטוב, מיט קינדער וואס לערנען אין כוללים, א ניו יארקער איד, דער ר' מעכל, א איד וואס ארבעט, על המחיה ועל הכלכלה, לפרנס את בניו ואת בנותיו, אזוי יעדן טאג פירט ער זיך ר' מעכל צו פארן צו זיין ביזנעס, איין טאג איז געווען אינטערסאנטע מעשה, ער פארט, ער געבט אכטונג, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ער פארט מיט א איידלקייט, איין טאג איז ער געפארן אזוי אויף די גאסן אין מאנהעטן, אזוי אונטערוועגנס פון הימל האט פאסירט א אינטערסאנטע זאך, ער האט פלוצלינג געמאכט א עקסידענט, און ער פלוצלינג זעט ער פאר זיינע אויגן א גוי פליעט אויף די לופטן, א עלטערע גוי פליעט אויף די לופטן, ער פאלט אויף דער ערד, א געזונטן קנאק, שוין, די אמבולאנסן זענען אנגעקומען. שוין איז אנגעקומען די פאליציי, שוין מען האט מטפל געווען מיט דעם אלטן גוי, ער שטייט אין די זייט מיט די הענט אויפן קאפ און קלאפט די הענט אויפן קאפ, וואס האט פאסירט מיט מיר? רבונו של עולם! ער האט אנגעהויבן צו זאגן תהילים, פרקי תהילים, רבונו של עולם, הא רחמנות אויף מיר, וואס האט פאסירט מיט מיר היינט, אזא מאדנע מעשה, אז איך האב דא איבערגעטרעטן א גוי און ער איז אין א קריטישע מצב, שוין די פאליציי האבן אים אפגעשטעלט, מען האט אים גענומען אין א זייט, גענומען אינפארמאציע, מברר געווען פונקטליך וואס, מען האט אים געבעטן די לייסענס, וואס וואס האסטו געטון, מען האט גענומען שנעל די איידעס, און דערווייל אויף די אנדערע זייט שטייען די אמבולאנסן, מען פרופט אים צו צו מחיה זיין דארטן דעם גוי, שוין, ס'האט זיך אים צובראכן די פלייצעס, ממש געווען א מצב וואס ממש האט זיך צובראכן די די חוט השדרה, און ער איז געשטארבן אויפן פלאץ. שוין נישט געווען וועם צו מחיה זיין, מען האט אים גענומען אין שפיטאל, און דער איד שטייט און וויינט, ער זאגט איך זאג אייך, ער זאגט פאר די פאליציי איך זאג אייך באמת איך האב עס ממש נישט, ממש ס'איז געווען באונס גמור, איך האב נישט געזען, ער האט געגעבן א טאנץ אריין אין גאס, וואס ווילט ער צו מיר, ס'איז געווען דארטן א צוויי דריי עדות, און אזוי וויינענדיג, מען האט אפגעשריבן אלע עדות, וואס זאל איך זאגן יעצט מיין רעבעצן אין שטוב? וואס וועלן מיינע קינדער זאגן אויף מיר? מיינע קינדער וועלן זאגן זיי האבן א טאטע א רוצח? אוי לו עושה בושה אוי לו עושה כלימה. איך האב נישט געוואלט אפילו טראכטן, איך האב אנגעהויבן צו טראכטן וואס וועט זיין יעצט דארף איך זיצן אין תפיסה ווער ווייסט וויפיל יארן, עס וועט ארויסגיין אויף מיר א שם רע, און בכלל מיין גאנצע ביזנעס וועט אראפפאלן, איך האב דאך אזא גוטע נאמען, א ריעל עסטעיט מענטש, א פיינע נאמען, אלע ווייסן ער איז געווען א באגלייבטער מענטש, אלע זענען געקומען צו אים זיך מסייעת זיין, וואס וואס זאל איך יעצט טון, רבונו של עולם העלף מיר, רבונו של עולם האט פארגאסן טייכן טרערן אויפן וועג צום צום פאליציי סטאנציע, האט אים אנגעהויבן צו פארשטן און פארשטן אויספארשטן, ביז זיי האבן מברר געווען אז דער זקן דער דער אלטער גוי איז פשוט אים אריין געטאנצן און דאס איז געשען פארוואס ווייסט מען נישט און אזוי איז ער געשטארבן, שוין די פאליציי האבן אים בארואיגט קענסט זיין רואיג דו דארפסט דיך נישט זארגן לויט ווי ס'קוקט אויס וועסטו ארויס קומען זכאי אין בית המשפט קענסט זיין רואיג גיי אהיים אין שטוב קענסט אהיים גיין לשלום לחיים ולשלום האט אים געזאגט דארטן דער גרויסער פאליציי מאן אבער דער מעכל טוביאס איז נישט געווען בארואיגט דריי חדשים. האט ער נישט געקענט שלאפן ביי די נעכט, ער פלעגט זיך אויפשוועקן אינמיטן די נאכט, פלעגט פילן ווי ער הרג'עט יעצט א מענטש אינמיטן די נאכט, ער האט געלעבט די גאנצע חלומות האט ער עס געלעבט, און יעדן חלום האט ער נאר גע'חלומ'ט וואס ער האט געטראכט איבערן טאג, ער האט נישט געקענט, נישט געהאט נישט קיין טעג און נישט קיין נעכט, ער איז געווען צובראכן פון דעם, ער פלעגט אויפשטיין פון פחד אינמיטן די נאכט און שרייען קולי קולות אין שטוב. שוין, די רעבעצן האט רחמנות געהאט אויף אים, זי האט אים געפרובט צו בארואיגן, זי האט גענומען פאר אים ווייטאמינס מיט פילן, שטערקערע פילן, מען האט אים גענומען צו פסיכאלאגן, גארנישט האט נישט געהאלפן, ער שפירט אז זיין לעבן איז נישט קיין לעבן, און זי האט געזאגט, וואס וועט זיין יעצט, מיין מאן איז נישט קיין מענטש, ער איז אויס מענטש. ער איז דיך נישט שולדיג אויכעט נישט, ער פלעגט גיין אין ארבעט און שטענדיג אין ארבעט האט ער נישט מצליח געווען, ער האט א גאנצע צייט געטראכט און האט גארנישט געטון כמעט, ער איז געווען צובראכן, אראפגעפאלן מיט א די פנים צובראכענע, אינגאנצן צובראכן, ווער ס'האט אים געזען, ווער ס'איז געקומען צו אים אין זיין אפיס, האט ער ממש נישט געהאט קיין ישוב דעת איין מינוט, ש ס, איין טאג איז אנגעקומען אין זיין אפיס איינער א איד, ר' משה ריינער, איז דער רבי משה ריינער א ארץ ישראל'דיגער איד, ער וואוינט יעצט שוין דרייסיג יאר אין אמעריקע, ש ע האט מחליט געווען ער וויל אים מחזק זיין, האט אים געזאגט אפשר קומסטו צו לאמיר גיין אין קיין ארץ ישראל, אפשר צו אריינגיין צו עפעס א ערליכע איד, ס'דא אזויפיל צדיקים אין ארץ ישראל, אפשר לאמיר אריינגיין, האט אים גענומען צו עפעס א רב, געוואלט מחזק זיין, שוין, ער האט געשריבן אויף א צעטל. אז דער אלטער מענטש וואס האט אים געהארגעט איז געווען אלט דרײַ און נײַנציק יאר, ער האט געהייסן מארגען ערנטרוין, איך בעט דיך אפשר האט איר א עצה פאר מיר, איך בין מורא'דיג צובראכן, איך וויל ארויסגיין פון מיינע פראבלעמען, שוין. אזוי ער געבט דעם צעטל, און דער רב זאגט אים, עמלק, זכר את אשר עשה לך עמלק, אים האט זיך געדינט, ער האט געטראכט אז ער איז עמלק, ער האט אנגעהויבן צו וויינען, השם ירחם, מען זאגט אפשר איז ער עמלק, ער איז עמלקי, ער הרג'עט מענטשן, ער איז אנגעקומען צוריק קיין אמעריקע נאך צובראכן דאפלט, ער איז געווען נאך צוויי מאל אזויפיל צובראכן וואס ער איז געווען פריער. שוין, די רעבעצן זעהט אים מיט אזא צובראכענע פנים, זי וויל אים שוין נישט פרעגן קיין שאלות, געענדיגט. אזוי קוקט אויס דאס גייט זיין זיין לעבן, געענדיגט, ער איז צובראכן, זי האט עס גענומען זייער שווער. שוין, מעכל האט געהאט א זון, האט געהייסן שמעיה, א גאלדענע אינגערמאן, זיצט און לערנט, האט חתונה געהאט, האט געהאט צוויי קינדער, שוין, געווען א כולל אינגערמאן, ער האט געוואלט אריבערגיין א דירה, האט אים דער טאטע געזאגט, הער מיך אויס שמעיה, דו ביסט א בן תורה, ביסט א ירא שמים, איך שפיר איך בין דער חייב, איך בין דער מחויב דעם גאנצן לעבן, אפשר ווער ווייסט, איך מוז כאטש טון גוטע מעשים אין די וועלט, לאמיך אפקויפן דיין תורה און דיין יראת שמים, איך וויל האבן די זכות אז איך וועל דיך מפרנס זיין, אט, נעם די געלט, איך וועל דיר אויסצאלן, איך וועל דיר אויסצאלן דיין גאנצע דירה, איך וועל דיר צאלן חודש'ליך געלט, ווי האסטו דיין דירה? שוין, דער טאטע איז געגאנגען זען די דירה, ער זאגט ער איז שוין אלץ צו גרייט, שכוח טאטע, די דירה איז שייך צו פאר צוויי עלטערע יורשות, וואס זיי ירשענען די דירה פון פון זייער עלטערן, זיי בעטן אזא כך וכך, די סכום איז איז א גאנץ א נארמאלן סכום, שוין טאטע קום, מען גייט זיך באגעגענען א שעה ארום. און מ'וועט זעהן די דירה, לאמיר זעהן ווי ס'זעהן די דירה, יא, ר' מעכל גייט אריין אין די דירה, ס'איז געווען א אלטע דירה, ס'איז געווען דארטן ממש א צובראכענע דירה, אויף די ווענט איז געווען אנגעפילט מיט בילדער, אלטע בילדער, איינער פון די יורש'ס דארטן זאגט פאר ר' מעכל, הער אויס, מיר פארקויפן די דירה מיט אלע זאכן וואס איז דא אינעווייניג, קענסט נעמען אלעס דא, וואס דו ווילסט נישט ווארף אוועק, אבער מיר קענען נישט יעצט אויסרייניגן די דירה, מיר געטא די דירה מיט די גאנצע זאכן וואס איז דא אינעווענדיג מיט אלע מעבלס, מיר האבן נישט קיין צייט יעצט, מען גייט גיין צום צום לויער נאך א שעה ארום, שוין מען האט געענדיגט, מען האט געצאלט, מען האט גענומען דעם דעם שליסל, די טאטע האט געזאגט לאמיר גיין אין די דירה, לאמיר זען די דירה, זיך דורך דורך קוקן אפשר ווער ווייסט אפשר איז דא עפעס א א מארמאר עפעס א הערליכע שיינע זאך דארט, אפשר בטעות איז דא דארטן גאלד און זילבער, עפעס א. אפשר אפשר בטעות איז דארטן איבערגעבליבן בריליאנט שטיינער, גיי ווייס, פון די עלטערן. שוין, נו, ער גייט אריין אין די דירה, ער זאגט ס'איז א אלטע דירה, כ'וועל דיר זאגן די אמת שמעיה, הער מיך אויס, איך וואלט נישט גענומען אזא דירה, ס'געפעלט מיר נישט, אבער דו ווילסט עס, האסט עס ליב, ביסט צופרידן פון דעם, נו, דו ווילסט זיין א בן תורה, וואס דו ווילסט, רצונך איז רצוני, נעם געזונטערהייט די דירה, לעב אין דעם בשמחה, אפשר וועל איך האבן פון דעם א תועלת, אייך האט ער עס אויסגעצאלט, און דער אייבערשטער וועט קוקן אין מיין צער. שוין ער גייט אזוי אריין אין די צימערן, זיי קוקן זיך דורך די צימערן דארט, און זיי מאכן די גענ, זיי ווילן דורך קוקן דארט די זאכן, זיי עפענען אויף די די קלאזעטס און די שאפעס דארט, עס קוקט אויס גאר גאר אלט, זעען זיי דארטן כל מיני אלבום'ס פון בילדער, אלטע בילדער וואס איז אנגעפילט מיט שטויב, ער געט זיך א שטעלן ארויף אויפן בענקל און ער הייבט אן אראפצונעמען אלע אלבום'ס דארט, שוין דער מעכל, דער ר' מעכעלע טוביאס, זיינע עלטערן זענען געווען אין די קריג אין די צווייטע וועלט קריג, שוין ער האט אנגעהויבן צו זעהן, לאמיר זעהן דא, ס'איז דא בילדער דא, ער הייבט אן צו זעהן, ער זעהט דא א בילד, ער זעהט דארטן א אפיצירער א עס עס, ער זעהט אסאך בילדער, שיינע בילדער, ער שטייט א גאר א חשובער, א גאר א חשובע אפיציר פון די עס עס, פון די פארשאלטענע דייטשן, ימח שמם וזכרם, ער דערקענט עפעס א בילד וואס איז אים באקאנט, זייער א באקאנטע בילד. איך זע דא איין בילד וואס ער איז אין זיין אפיס, איין בילד לעבן א פליגער, און ער האט אסאך מעדאלן, דא זעט ער אים מיט די גאנצע משפחה, פלוצלינג זעט ער אים אין א אנדערע בילד, זעט ער אים אין א גרויסע וואלד, טיפע וואלד, און זעט צוויי גרויסע הינטן וואס שטייען איינער אויף די רעכטע זייט איינער אויף די לינקע זייט, צוויי באדינערס, זעט אים א בילד א הויעכער אזוי, מיט אזאנע שארפע אויגן, מיט א רשעות'דיגע אויגן, מען זעט די רשעות אין די אויגן, און ער זעט לעבן זיך, לעבן די בילד זעט ער צוויי קליינע אפיצירן, אויף די, אויף זיינע צוויי, אויף די רעכטע האנט, די לינקע האנט, פלוצלינג זעט ער אויכעט אזא שיינע סערטיפעקיט תעודת הוקרה שרייבט מען אים דארטן אז ער איז געווען גאר א שטארקער ארנטליכער מענטש, צו די גרויסע אפיציר ליקאו קרויס אויף דיין שטארקייט וואס דו האסט געפועלט און דו האסט אויסגעפירט אויף די אידישן פאלק זיי אויסצוראטן חלילה וחס, ס'איז געווען אונטערגעחתמעט ווער נישט אן אנדערער ווי דער גרויסער פירער ימח שמו וזכרו אדאלף היטלער. ימח שמו וזכרו איז אינטערגעסיינט, אינטערגעחתמעט, ער האט געהאט א חתימה פונעם נישט א אנדערער ווי היטלער אליינס, ליקא קרויס איז א אפיציר פון די עס עס, דאס טייטש אז די דירה דא וואס מיר געפונען זיך געהערט זיך צו א פושעי א נאצי פון די מלחמה פון די צווייטע וועלט מלחמה וואס האט געהארגעט טויזענטער אלפים ורבבות אידן, עס האט אים אנגעכאפט א ציטער און זיין גאנצע קערפער האט אנגעהויבן צו ציטערן, ער כאפט אן די אלבום, די לעצטע אלבום וואס ער האט געהאט דארט, און ער זעט אויף די לעצטע אלבום שטייט אויף דייטשיש און אויף ענגליש אין גרויסע אותיות דאס. איך בין נאמן צו אויסראטן כלל ישראל, די אידישן פאלק, וואס מען דארף ענדיגן די זאכן וואס איך האב אליינס אויסגעהארגעט, ס'שטייט אויסגערעכנט ער האט געהאט אזא לוח, אויסגערעכנט פונקטליך אין די אלבום וויפיל מענטשן ער האט געהארגעט, און יעדע מענטש, די נעמען פון די מענטשן וואס ער האט געהארגעט, און אזוי שטייט אונטערגעחתמעט, ווער? ליקאו קרויס, דער מענטש וואס האט געוואוינט אין די דירה חתמעט אונטער, אין די אלבום שטייט אלע נעמען וועם ער האט געהארגעט אין זיין לעבן פנים אל פנים, מענטשן וואס ער האט געקענט, ער האט געשריבן אלע נעמען פאר זיך אליין האט ער געהאט אפגעשריבן יעדע נאמען, דער ר' מעכל רבי מעכל טובי' אז ס'האט געכאפט א ציטער, ער הייבט אן צו מישן בלאט נאך בלאט און ער כמעט ער פילט ער גייט חלש'ן. ליקא קרויס דער אפיציר, ער זעהט א בילד ווי ער כאפט אן א ביקס און ער שטייט קעגן איבער די שטערן פון א איד, אין איין בילד זעהט ער א איד וואס לעבט נאך און ער שטייט מיט די פנים און די איד שטייט אזוי דערשראקן און ער ציטערט ווען ער שטייט ער גייט אים יעצט שיסן און די איד ציטערט פאר פחד, אין די צווייטע בילד זעהט מען איינס לעבן צווייטן צוויי בילדער, אין די צווייטע בילד זעהט מען ווי די איד ליגט אויסגעשטרעקט און דערשאסן שוין און ס'שפריצט אים בלוט, אונטערן בילד שטייט אויפגעשריבן דער געהארגעטער איד הייסט שמואל בינעם חייקין, ווען האט ער אים געהארגעט די צווייטן טאג אין דעם צווייטן חודש צוויי און פֿערציק למניינם פון די רוצחים, נאך אסאך בילדער האט ער געמישט נאך א בילד און נאך א בילד און נאך א בילד, זעהט ער נאכאמאל דעם ליקאו קראוס דעם רשע מרושע דארטן ווי ער ווי ער הרג'ט אויס מענטשן, כל מיני בילדער מען זעהט ווי ער שיסט און ער נעמט מעסערס און שטעכט אריין נעמט אראפ אויערן מיט נעזער פון מענטשן, השם ירחם וישמרם עס איז נישט ס'איז שווער אויסצורעכענען אפילו זאכן וואס ער האט געטוהן דארטן דער רוצח. די לעצטע בלאט זעהט ער דארט א איד מיט א לאנגע בארד, א הויכער, א שטארקער מענטש, א איד מיט א שמייכל אויפן פנים, ער שטייט קעגן דעם אכזר ליקאו קראוס, ער שפירט ער קען נישט אטעמען, זיינע אטעמעס ווערט אים שווער ווען ער זעהט די בילד, ער אטעמט זייער שווער, דא שטייט, דא האב איך געהארגעט א אידישן רב וואס הייסט משה חייקל טוביאס, ווען האט ער אים געהארגעט? די זעקס און צוואנציגסטן אין זעקסטן דריי און פֿערציק, ער זעהט דאס, ער שפירט ער גייט חלש'ן, ער פאלט אראפ אויף דער ערד, און מ'האט אים געדארפט דערמונטערן, מ'האט אים אויפגעוועקט, וואס איז געשעהן טאטע? פרעגט שמעיה, וואס איז געשעהן טאטע? וואס חלש'טו? זאגט ער, דו זעהסט וואס דא איז דא? דו זעהסט ווער דער בילד איז? דאס איז אונזער זיידע משה חייקל טובי', אז איז מיין זיידע, קוק אן ווי ער ליגט אזוי אויסגעשטרעקט אויף די אין די לאגערן, דאס איז אונזער זיידע, זיידע, זיידע, אונז האמיר געהערט אויף דיין שטארקייט ווי דו ביסט געווען שטארק אין אמונה, און שטארק אין שמירת המצוות און תורה און מצוות, בש אין די קריג, אין די אין די לאגערן, בשעת דו האסט געליטן די אלע יסורים, אזא איבערגעגעבענער מענטש ביסטו געווען צו דיין קהילה, דו האסט אויסגעהיילט מענטשן וואס זענען געווען צעבראכן דארט, און האסט זיי מחזק געווען. דער מעכל האט אנגעהויבן צו וויינען, ס'האט אים ממש געגאסן טרערן, אוי מיין טאטע אברהם מאיר האט אונז דערציילט אויף זיין טאטע ווי זיי פלעגן גיין צוזאמען, מ'האט זיך גענומען איין טאג אין די בעדער דארטן פון די גאס, מ'האט זיך גענומען דארטן מיט מוזיק, די רשעים ארורים פלעגן גיין מיט מוזיק, זיי פלעגן זינגען הערליכע ניגונים ווייל ביי א גוי ביי א גוי די גאנצע חיות איז צו הרג'נען א מענטש האבן זיי געמאכט ממש אזוי ווי א חתונה, דאס איז געווען זייער שענסטע שמחה צו הרג'נען א איד, מיט מוזיק, מיט טראמפייטן און מיט פידלעך און מיט קלארינעטן האבן זיי געהארגעט אידן, מיט מוזיק זענען זיי צוגעגאנגען צו די מיסע עקלדיגע ארבעט, איז דער אפיציר די עס עס וואס איר פלעגט זען בילדער ווי דער זינגט אויף מוזיק בשעת ווען ער האט געהארגעט אידן, איז די קלארינעט האט געזינגען. און דער שטן האט גע'שחט'ן אידן, ער קוקט אריין אין די אויגן פון דעם נאצי, און ער הייבט אן צו ציטערן, ער גייט צו, ער נעמט ארויס נאך א אלבום פון לעבן די בעט, און ער עפנט אויף און ער קוקט, ער זוכט זיך דורך וויאזוי הייסט דער מענטש, און ס'איז נישט א אנדערער, דארט שטייט זיין נייע נאמען וואס דער מענטש האט זיך געטוישט נאך די צווייטע וועלטס קריג, דער רשע מרושע ליקאו קראוס וואס האט געהייסן אזוי ביי די צווייטע וועלטס קריג האט זיך געטוישט די נאמען און האט זיך גערופן מארגען ערנטרוין, יעצט איז ער געוואר געווארן אן קיין שום ספק אז דער ליקאו קראוס איז דער אלטער רשע וואס ער האט אים געהארגעט במו ידיו. און דער אייבערשטער האט אים צוגעפירט צו מקיים זיין א מצוה, און ס'האט זיך אים געדאכט ער האט געטון א עבירה, ער האט געקענט מקיים זיין מצוות נקמה לעשות נקמה בגוים, וואס דער אייבערשטער האט אים ממש געגעבן במו ידיו מעשה אצבעותיו של הקדוש ברוך הוא, שפעטער נאך יארן, ער זאל קענען הרג'נען זיין אייניקל האט געהארגעט דער רוצח, די אייניקל פון דעם גרויסן צדיק משה חייקל, שמעיה גייט אריין אין דירה, ער האט געהערט די ווערטער, ער האט אנגעהויבן צו טאנצן פאר שמחה.

האט ער אים אריין געהאקט האט אים צובראכן אלע ביינער האט אים אפגעהארגעט מיט בחבלי ברזל מיט די מיט זיין קאר וואס איז אויכעט פון ברזל פון אייזן האט ער אים געהארגעט און אינטערעסאנט איז אז ערענטרוי מארגן ליקאו קרויס איז ראשי תיבות עמלק און ס'איז וואונדערליך מארגן איז דער אייבערשטער מאכט אלץ אויף מארגנס מאכט ער אלץ נישט היים לעשותן ומוכן לקבל שכרן ער האט געהאט היינט די שכר אויף די וועלט האט ער מארגן איז מרומז אין די נאמען פון דער נאצי אז טאקע אויף מארגנס ער האט זיך אויך געטוישט די נאמען אנהייב האט ער געהייסן ליקא קרויס ליקא איז מלשון ליקי מ'האט אים געשלאגן. און מארגן אבער, נישט אויפן פלאץ, נאך א צוויי דורות, איז דער אייניקל ר' מעכל האט געהאט די זכות אים צו הרג'ענען, דער עמלק, וואס איז ראשי תיבות ערנטרוין, מארגן, ליקא, קרויס, איז ראשי תיבות עמלק, דעמאלטס האט ער פארשטאנען וואס מיינט עמלק, און ער האט אנגעהויבן צו טאנצן פאר שמחה, ער האט געדאנקט דעם אייבערשטן, לעשות נקמה בגוים תחי ארץ בלי מי מיר זאלן זוכה זיין צו די גאולה שלימה און דעמאלטס וועט מען קענען טאקע נקמה נעמען אין אלע גוים וואס האבן געטשעפעט אונזערע עלטערן סיי אין שפאניע און סיי אין דייטשלאנד סיי ביי די ספרדישע אין ספרד און סיי אין דייטשלאנד און אשכנז און ספרד אין אלע פלעצער וואס ווי די גוים האבן גערוידעפט די אידישע פאלק אין סיי אין אלע דורות עמלק אין אויכעט ישמעאל די אלע ישמעאלים וואס האבן גערוידעפט אידן אלע דורות ווי די שטייט אין מדרש און פלעגן הרג'נען אידן פלעגן אריין באמבענען באמבעדירן אידן נאך שוין טויזענטער יארן צוריק פלעגן זיי געבן קודם כל גאר שארפע פיש און נאכדעם האבן זיי געגעבן גרויסע פעסער פון ליידיגע באטלעך. וואס האבן זיך מיט עס, וואס האבן די אידן האבן פלעין וואס אריינגענומען, עס האט אויסגעפלאצט אין זייער בויך, דאס איז זייער ארבעט היינט אויכעט, זיי שיסן צו באמבען און באסעס, זאל אונז טאקע דער אייבערשטער אפהיטן פון פון אונזער שנאה אויף כלל ישראל און מען זאל פיינט האבן די אלע גויים די עמלקים, און טאמער א מענטש פילט אן זיין הארץ מיט שנאה אויף עמלק מיט ישמעאל שטייט אין די רמב ם, דעמאלטס איז זיין שנאה צו אידן ווערט דערמינערט, ער וועט נישט פיינט האבן אידן, זאל מען טאקע זוכה זיין צו אהבת ישראל מכל לבביני וכל נפשיני, ליב האבן קחי עמכם דברים, מען דארף נעמען צום אייבערשטן ווערטער בין אדם לחבירו, ליב האבן כלל ישראל, צו האבן א מורא'דיגע אהבה צו כלל ישראל, אזוי קען מען צוגיין און אויסרופן א מלך פארן אייבערשטן, זאל מען טאקע זוכה זיין צו די גאולה שלימה במהרה בימינו אמן. יעצט וועט מען מאכן א חזרה אויף די שיעור, און אפאר ווערטער וואס מען האט געשמועסט היינט, אז א מענטש דארף יעדע שעה קומען צום אייבערשטן, יעדע שעה מיט חידושי תורה, מחדש זיין יעדע אפילו נישט א בן תורה, אפילו א מענטש וואס זיצט נישט און לערנט זאל ער כאטש מחדש זיין יעדע שעה, עפעס א טראכטן און לערנען כאטש, אפילו ער ארבעט על המיחו ועל הקלקלו, זאל ער כאטש טראכטן און לערנען, און אויך טראכטן פון אייבערשטן יעדע שעה, און אויך דאנקען דעם אייבערשטן, דאס איז די פיר נקודות, לילא האמנתי, לילא איז פשט זאכן וואס א מענטש איז מסופק, אפשר יא אפשר נישט, זאל א מענטש צוגיין אויף דעם איז דא נקודות, און די אלע נקודות איז נאך סאך מער ווערט, אסאך מאל ווי גאנצע פסוקים, ווייל פון דעם קען מען ארויס לערנען פנימיות'דיגע זאכן וואס איז דא א מענטש אין א הארץ, ווי די גמרא דרשנ'ט, רבי יוסי דרשנ'ט אז ס'איז דא נקודות, וואס פון דעם לערנט מען ארויס דרך ארץ, און אויך אז מען דארף מאכן שלום בין איש לאשתו ובין אדם לחבירו, אז א מענטש דארף פרעגן וואס מיינט בשלום אכסניא, איז מען דארף זען צו ס'איז דא שלום באכסניא באשתו, א מענטש דארף זען אז מאכן שלום בין איש לאשתו שטענדיג, און אז א מענטש דארף האבן א שנאה צו עמלק, און אינזין האבן יעדן טאג לעשות נקמה בגוים נאר אויף עמלק און ישמעאל, אזוי וועט מען ניצל ווערן פון א שנאה צו כלל ישראל, חלילה. און צוקומען צום קעניג, צום מלך מלכי המלכים קען מען נאר מיט תמימות און מיט פשוט'ע תמימות'דיגע ווערטער, דאס מיינט לילא האמנתי, דוד המלך איז צוגעגאנגען צום אייבערשטן מיט תמימות'דיגקייט, אזוי ווי עס איז שטייט, ער איז געגאנגען צום אייבערשטן, ער האט געזאגט פארן רבונו של עולם, לא חסוד אני, איך בין טאקע נישט קיין חסיד, אבער למעשה איך בין יא א חסיד קעגן אומות העולם, אז א מענטש שפירט זיך באנידערט, דערנידערט, זאל ער זיך כאטש גרויס האלטן און זאגן, רבונו של עולם איך בין דאך בעסער כאטש פון יענעם, און זוכן זיינע אייגענע מעלות, וואס דער אייבערשטער האט אים יא געגעבן, און דורך דעם וועט ער זיך קענען צורעכטן צום אלול מיט א שמחה און צוגיין מיט א מורא'דיגע שמחה און זיין בשמחה שטענדיג. דאס איז אויך די ענין פון שופר, אז דער שופר פאר דעם בלאזט מען דווקא מיט א שופר און נישט מיט קיין טראמפייטן און מיט כינורות און מיט אלע סארט שיינע מוזיק, ווייל די מוזיק איז פשט אז מען דארף זיך אנגרייטן, גרויסע הכנות, אזוי ווי ביי מוזיק גרייט מען זיך אן, אבער מיר גייען מיט א שופר, מען גייט שרייען, שרייען דארף מען נישט האבן, ווען א מענטש מען גייט אים בארויבן, מען בארויבט א מענטש, הייבט ער אן צו שרייען גלייך, ער טראכט נישט צען מאל וואס ער דארף טון, ער דארף גלייך אנהייבן צו שרייען רבונו של עולם העלף אונז, אונז, המלך, אונז ווייסן, אן קיין חכמות, רבונו של עולם דו ביסט דער מלך און גענדיגט, המלך היושב.

ממעמקים כרוסיך הוא השם, מען גייט צום אייבערשטן מען זאגט מיר מיר דו ווייסט וואו מיר וואוינען? מיר וואוינען אינעם אונטערשטן שטאק ממעמקים, אונטן אין קעלער וואוינען מיר, אבער מיר פארגעסן דיר נישט, מיר וועלן קיינמאל נישט פארגעסן דעם רבונו של עולם, זאל מען טאקע זוכה זיין צו גאולה שלימה במהרה בימינו אמן.